Hello nyadi selamat betemu baru kitai dalam video channel YouTube aku iya nya video Ademam Man. Nyadi sehari tu aku udah datai ba Sarawak. Nyadi sehari tu kami baru meeting baru habis meeting tanya uh, pasal api pasal api ti ka dipasang ba uh, menua kami tunga ke Pasai Sengkabang kia. Laba kami beda bulih api. Nyadi ditu kami ke meeting tadi benung ba nya tanya ba dewan sekuau ba dewan skim sekuau ditu. Nyadi enti kita meda jalai ditu iya nya jalai sekuau tu meh jalai sekuau uhh nyadi kemira tu video tu dituju ka ku ngagai ke depan aja aku enda ulih mega iya laban benung deriba. Nyadi begitu meh gaya jalai sekuau uhh. sekuau nama nya jalai sibu selangau ok nyadi ditu kitai meda rampa menua ba sebelah jalai ditu nyadi kami ke miting nya tadi pasal tiang api pasal pasal tiang api meh iya ke tu nya iya ke lebih agi pasal tiang api. Ok nyadi aku baru pansut ari simpang sekuau tadi bisi orang telefon nya meh video uhh bisi telangkah mimit. Nyadi aku baru pansut ari uhh simpang sekuau nuju ngagai pasar kitai uhh iya nya pasar sibu aku laban agi pulai ke sibu nyadi diatu. kitai becerita tentang jalai Sibu Selangau. Nya iya, baka ketemunya tuai nya meh. Okey, nyadi pansut kitai ari Sekuau tadi, kitai lalu nuju tunga ke Pasar Sibu nengah jalai uh, jalai uya lama ti benung digaga ke Pan Bunio iya nya highway ti pemadu panjai ba Sarawak. Ko jaku Iya jampat tembu ngambi nyamai semua orang ke iya ke ari Sibu ke agi Bintulu ke agi Miri ngambi laju agi tapi diatu aku meda aaa enda nemu meh engka penanggul laban kubit ari nya bisi empai tu nyadi endar uji kita meda ba sepiak jalai sepiak mua ari giba aku nya iya nya jalai nya tak tebelaka nangka nya aja Rumput penyau da tinggi tapi engka bedau digaga sida ai sampai tu nangka tu ga. Laban bisi ga uhh nyin uji kitai meda bala sida luri bala sida piko paking depan nya engka sida benung ngadu ke engkelebat ba dia. Ok nyadi enti kita ninga utai keratok-keratok ba dalam video tu iya nya nadai utai bukai iya nya munyi ari dalam kereta aku. Laban kereta aku ukai jenis kereta ke baru. kereta ke lama. ok nadai ngawa nya peduli ke semua nya janji kitai teperindang meda video kitai. Nyadi cerita pasal Pan Bunio tu. Mayuh rayat Malaysia mayuh semua rayat Uh ukai rayat Malaysia lah rayat ba Sarawak tu uh berarap amat nganti tu temu berarap amat nganti tu temu laban ukai nama ngambi sida iya uh ka gin kia ka bejalai dalam menua Sarawak tu ulih jampat agi baka suba kitai agi hari sibu agi Bintulu iya nya masa empat lima jam. Baka aku suba sekali aku deriba kin ngena kereta aku tu empat lima jam baru datai din. Benung ngaga pan Bunio lebih ari nya. Lebih ari empat lima jam. Bisi sekali suba maya aku ke bejalai agi Selangau. Tu enti kita ka meda a tu tu bisi bisi tu nya ditu bisi danau bisi lepung ku orang. Bisi lepung. Aa uji kita meda. laban aku enggai nyadi megai enda. Dia suba bisi piko labuh dalam danau nya. Diatu nyudah pabok ai nya peda aku. Suba maya aku maya piko nya kelabuh dalam nya dalam mat ai nya. Piko nya pen nyo tinggal nama nya keni ku orang ngau eh nganu tanya pengawa nya ku kitai. Tinggal pengawa iya aja dipeda. Bumbung nadai gaya bumbung iya, perabung piko nya nadai dipeda. Ji kitai sama berati ke iya, berati ke pejalai, berati ke jalai-jalai ba jalai sibu Selangau tu. Uji kitai beratika kekadang jalai tu dipintas ke sida ngagai kanan dipintas ke sida ngagai giba lalu bisi ke lurus ga nyadi semua rayat ba Sarawak tu berarap amat utai tu jampat tembau. Nyadi aku ka mantai ke kitai legi laban pejalai ku tu legi iya nya mansa Bukit Tanggi Bukit Tanggi iya nya tama agi jalai Pasai Sengkabang. Pasai Sengkabang bisi nyebut Pasai Sengkabang bisi nyebut Pasai Engkabang. Oh uji kitai meda dak tu tadi hari sepiak tanya ku tadi hari sepiak kiba nya tama agi kanan tu lalu pusin baru tama agi kiba baru. Em. Jalai Tengelam, Jalai Timur, Jalai Belubang, Oh nya iya. Okey, nyadi ne lama dah agi ti kita meda pun kayu ke besai-besai betisi jalai nya. Tunga ke ki ke kanan agi. Iya nya jalai tunga agi pasai siung. Tapi aku enda tama agi pasai siung lah. Laban bisi pengawa bukai lemai tu legi. Nyadi kitai mina mensa simpang iya aja. Enda repong kayu tu. Kada kada enda bisi cerita pun kayu tu. Tenggai orang nebang pun kayu tu. Keni enda tu uji kita orang ke tu ba pasir siung tu enti bisi meda video tu tau cerita ke nama kebuah orang ngai nebang pekayo tu. Haa. Simpang ke kanan nya iya nya pasir siung. Tapi enti tama agi pasal siung kia, mayuh agi orang ke ngena nengah jalai teko nya laban jalai teko nya semak agi ku sida iya. Enti sida ari pasal sibu, ari pasal sibu nya deka pulai agi pasal siung kia, nengah teko nyin semak agi ku sida iya. Enti nengah tu jauh nengah tu. Nengah jalai sibu bintulu tu. Nyadi nya tadi nya jalai simpang pasai siung diatu kita niki bukit niki bukit bisi benung begaga ke jalai meh benung benung mesai ke jalai meh orang tu semua rakyat ba sarawak tu ila berarap amat pan bunio tu tembu enggau jampat ngambi ngemudahka sida iya. Nama nya sida iya jampat agi enti baka ke nganjung barang nya deh nganjung barang agi Selangau nganjung barang agi Bintulu nganjung barang agi aaa Miri sida iya berarap jampat datai din enti sema pan benung tu deh tembu ila nyamai amat sida beranjung ke barang nya. Ari masa lima jam. Enti agi Bintulu engka ulih ngagai tiga jam tauka empat jam setengah. Oh. Biasa video nya sigi beguyang peda kita. Bukan nama beguyang laban jalai tu beguyang. Enti kita meda mua aku bala agi beguyang. Tambah agi detu gegendut-gendut ku orang. Jadi aku enda mantai ke mua aku laban aku becerita pasal jalai dia tu.

Okey nyadi kita meda bisi simpang sigi da jalai dia nya tama ke sebentik nyadi ba sepiak kanan tu suba bisi tamu sebentik ku orang. Bisi tamu sebentik da nya tama ke kiba kia iya nya aaa sebentik menua sebentik. Menua sebentik tama kia. Tapi kita enda tama kia mina aku madah ke jalai simpang-simpang nya aja. Itu a ah, uji kita meda nya simpang nya nya simpang sebentik. Bisi nyebut si bintik, bisi nyebut sebentik. Bisi kena nemu nyebut. Nyu jentik jentik alagi. Eh nyadi kita ditu uh, benung meda oh tak tinggi tinggi nya kena orang ngaga tungkat jematan nya lah tungkat jematan jalai pan bunio tu. Video sigi beguyang laban jalai sigi empai tu maneh, empai tu maneh jalai. Nyadi udah sebentik tu legi kitai ka mansa iya nya sigi pendam. Pendam tu ukai pendam uhh ke tu nya lah tu pendam orang kaya tu ni bana ni rebana pak. Diatu legi kitai mansa nya lalu dia nya legi kitai mansa aaa school SMK luar bandar. School SMK luar bandar. Ok aaa nyadi kitai meda ba depan nyin laban lindung kereta meh nang aku enda ulih ngetu bisi maya Bisi maya episode ila aku ka getu ba sigi-sigi endur tu. Tapi maya tu aku mai kitai bejalai aja ba rampa menua. Mun enda rampa menua ngambi sama-sama nemu meh ni kena kala nujah tu. Nemu gih ah ni bagi jalai. Oh patut dia enda ulih sabar agi nya. Engkai ka kemi kini. Okey nyadi kita meda oh enda enda tulih peda aku ngah nyadi megai telefon uji kita meda ba sepiak kanan muka tu iya nya Nirvana. Nirvana. Ah lalu ba sepiak kiba nya inya endur orang semayang nya. Endur orang semayang. Mayuh macham endur semayang Kristin da gerija Kristin. All Nation Prayer. Ok, nyadi udah bukit tu legi kitai uh, ka datai ba SMK luar bandar da nya. Udah SMK luar bandar uhh kitai meda rampa menua baru uhh patu jalai tu lubah tau deh nya utai kedebai lori tu nama utai tu nya baka kerubong tekuyung ka ku ngelih nya kini ulih oh eno wai bisi kereta depan nya eno wai ngelih kitai bejimat nya meh sigi penanggul. ba jalai ba jalai nama nya Sibu Bintulu Miri tu enti sida iya bedau ngaga enti sida enda ngaga pan Borneo tu ila uji kitai meda deh ti baka lori tu kalu lubeh orang ke takut ngelih lori tu nyau sama enggau lubeh iya beh deh kati ti Ngemai biri bini beranak ka beranak. Kitai entudi luri tapi kitai takut. Takut ka ngelih. Keni ko deh. Beranak dia bini, endang awak enti bini udah bisi pengalaman beranak. Kati tena kala? Nya, nya meh. Nyadi, tembu pan benua tu ila. Kitai ukai mina sigi jalai aja. uhh iya nya bisi due igi due igi line ku orang iya nya mansang due igi uhh pulai due igi reti nya kitai mansang ke sibu due igi line ka due igi jalai mansang ke bintulu due igi jalai ka uhh ke nya reti ah ku tu nyebut aja aku tu meda. Kata nya, meda meda gaya aja alai. Laban aku membandingka enggau jalai ba semenanjung laban aku diatu sigi agi ga gawa semenanjung. Tu jalai iya ke tau ke Batang Indah baka jalai tama agi kampung sida iya. nadai deh meda iya baka tau nadai deh meda iya nama nya nyu baka ke dikerit jalai tu uhh nadai meda ke nya jalai di maneh jalai di neman munyi ku teh nya ku orang ti ngindik ti ngindik dan nama nya ris minyak nya enda berasai ngeris sampai seratus uhh diatu kitai meda. Ah enda lama da agi kitai med aaa mansa school SMK Luar Bandar. SMK Luar Bandar. Tapi aku ke school ditu suba taja ru simpan rumah kami enda jauh ari tu. Aaa mansa aja kitai. Aku enda ngemai kitai kia. Mansa aja. Okey alu udah school SMK Luar Bandar tu iya nya simpang kami iya nya simpang Bukit Tanggi ti jaku orang putih iya Tanggi Spur jalai Bukit Tanggi ukai Tottenham Spur iya jalai Tanggi Spur ha enti kita bisi macha sign board nya enti ulih bacha kita ha jalan Tanggi Spur ku iya tapi aku enda tam enda pulai kiya ke hari tu bisi pengawa ku malam agi nyadi aku terus pulai ngagai Sibu. Ok nyadi tu meh simpang iya ha apan bagi kita meda itu ha meda iya ok nang nganga nyau kitai bejalai baru ke keratuk-keratuk nya anang anang peduli ga nya kitai sigi gaya iya sigi gaya. Okey nyadi udah tu ila iya nya aa udah tu udah penurung bukit tu suba Bisi nama kedai kedai siku kedai China ti lama iya udah bekedai dia tapi dia tu laban uhh iya udah begulai enggau anak iya iya nyau badu bekedai dia tuai iya apai tuai nya nan agi idup kena iya ditu. Ko kami ngangau ke iya jayur. Aku udu amat besema ke jayur tu suba enti kita orang sesebelah tu uhh enda mayuh orang nemu jayur tu. Aku udu besema ke iya ukai nama. Te ngena tanchut, tanchut iti belingkah. Te ngena selipa, selipa sepiak lain warna, selipa sepiak lain warna. Nya meh enti ku ba sekul suba tauka meda-meda orang tanchut nyuh ibih-ibih, selipa salah warna, sigi kumbai ku jayu iya. Tu iya ditu nadai agi tiang, tiang kedai pun nadai temu agi laban udah nya, udah. Nama nya udah di udah di nak ka eh, udah di tengah orang ngaga pan bunyo. Okey, jadi enti kita enti kita meda uh, rumah sepiak kanan nya deh. Suba tinggi amat rumah tu sebedau orang ngaga tanya Sebedau orang ngaga jalai pan benyo tu tinggi dua tingkat, dua tingkat rumah tu suba. Pengudah orang ngaga pan benyo tu sida iya nyo tanya nyo pindah ke belakang ke mimit. Pindah ke belakang ke mimit nyo baruh aga nyo nama nya nyo berai sida setingkat aja rumah.

Laban orang mayuh mutung-mutung jalai tu, ji kitai meda ti ti kitai meda ti nya deh kekadang ke kanan kekadang ke kiwa aku. Laban orang mayuh nama nya ka muai ai ari mayuh ngaga parit sida tu. Udah ngaga parit gaga sida jematan kah. Video sigi bergetar, sigi bergetar, bergetar video. Okey, nyadi. Nah, lama dagi udah tu uh,